masango aya nzizi mhuka nezviwanikwa ndoo panoti zimbabwe nhasi ngatikurukurei nezvenyati hezvinoi zvamungade kuziva pamhuka inonzi nyati nyati imhuka inowanikwa zvakanyanya mumasango emuzimbabwe aya atinoti magame parks Nyati inofura sora, mashizha emiti uye nekunwa mvura yakawanda. Dzinorarama dzakawanda tichidzidaidza kuti danga sezvatinoita mombe. Danga renyati rinogona kukura kubva ku 50 kusvika ku100 uwandu hwenyati dzichirarama dziri pamwe chete. Nyati ine yatinoti poor eyesight hainyatsooni, inotambidzika pahwema, kufembedza, asi nyati inonyanyovimba nekunzwa sense of hearing. Nekudaro zvakaipa kamuitiro kehasha, nyati haitani kugumbuka ichingonzwa chimwe chinhu. kuti chwakata munzeve imhuka inonzi pachirungu iri too unpredictable kureva kuti reaction kana kuti chizviito zvayo ichingonzwa chinogumbura yave kutoacta in reaction to protect itself kana kuti mukuzvidzivirira varungu ndokuiti the black death vakuru vedu pasi chigare ndokutipa tsumo vachiti uswa huri pamuromo inofanawo Dzichirarama dzakawanda kudaro, nyati hadzi diki nemhuru. Vana venyati vaya vanowanzokungifura vari pakati kana kuti vanokomberedzwa pakati kana dzave kurwa hondo. Mabhuru nenyati hadzi hombe dzinotenderedza danga kurwisa chingade kuataka kana kuti chingada kuraura imwe chete pakati padzo. Zvikara zvinoti shumba, mbada, mapere nemakarwe ndidzo dzoga mhuka dzinorwisa nyati. However, hondo yacho it's 50-50. Hondo yenyati haipere mushe, hungaa husiku kana kwakaedza. Nyati hadzisi friendly, hadzide imwe mhuka pedyo nadzo padzinorarama. Tushiri tuya tunonzi mabird pigs neiya shiri chena yatinoti fudzamombe, pachirungu white stock bird, ndidzo shiri dzinotambira pedyo nenyati nekuti idzi dzinonge dzichimhara pamuviri wayo dzichidya nekubvisa tumadare, zvishambwe kana kuti zvikweko. Nyama inonaka panyati ndeye jongosi kana kuti riya ratinoti juvenile nyati ichiri ine nyama inodya. yakadyika uye yakati pfavei kudarika nyati yati kurei nyati dzinorarama makore 18 kuinda ku25 nyati dzinosafawo zvirwere kana kuti dzinorwiswa nezvirwere zvakaita sered water foot and mouth nezvimwe kumasango kwadzinoraramira ndizvo zvinodzipedza muzimbabwe tinobenefita zvakanyanya dehwe renyati rinotipa zvigadzirwa zvakakosha zvakasiyana-siyana muzimbabwe mabhonzo enyati nenyanga zvinotipawo zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvakatikoshera senyika nyati iri mubig 5 kureva mhuka shanu pamusorosoro kana kuti dzine mukurumbira muno muzimbabwe nyati dzinofarira kuzviumburudza mumadhaka kuzvizora madhaka kuri kudzivirira muviri wayo kubva kuzvikwekwe zvishambwe madare kana kuti maparasites uye kuzvidzivirira kuzuva nekuti nyati ruvara rwayo rwakakurumbira inhema kana kuti itema nyati dzinowanikwawo pamipanda mitatu iyi yanowanikwa kuno kwedu kuzimbabwe pachirungu vanoiti the african cape buffalo toitawo rumwe rudzi rwenyati runowanikwa uko kuasia iyo inonzi the water buffalo toitawo rumwe rudzi rwenyati zvekare iyo inowanikwa kusouth america iyo yavanoti bison idzo ndedzeikoko asi dzese dziri rudzi rwenyati nyati imwe chete inonwa mvura iri between 50 to 120 liters pazuva nyati dzine chirwirangwe munguva yenjodzi dzinorwirana kana kununurana padambudziko nekuti dzinorarama dzakawanda riri danga. Mukuzvirwira nekutizawo njodzi, nyati ine spidhi yekumhanya or kutiza 40 kilometers per hour. Kazhinji nyati hadzitize, dzinozikanwa zvakanyanya nekuzvirwira kana kudzosera hondo, they fight back. Uye nyati dzinozikanwa zvakanyanya semhuka inotyisa kana kukuvadza zvakanyanya mumasango. Kuno kuZimbabwe iyi mhuka ndokuiswa pamutupo nevakuru vedu vakare tinavo vana shonga nyati makoni vari kutora mutupo kubva pamhuka iyi mukono wenyati kana bhuru rinorema between 500 kuinda ku900 kgs nyati hadzi ichiremawo zvekare kubva mu300 kuinda mu600 kgs nyati inosenga pamuviri 11 months yobva yazvara mwana mumwe chete its very rare kashoma kuita matwins zviripowo pano neapo uyezve nyati hadzi inotangawo kuzobereka after 3 and half to 4 years yakuchitangawo kubata zamu kubereka vana vayo zvichienda dzinoraramira mumabani mumiti asi dzinovenga makomo nyati hainyanyi kufarira kukwidza kana kufurira mumakomo nyati hadzi ine nyanga nhete kwoitawo mukono kana kuti bhuru renyati roita nyanga hobvu dzakapamhama Kusangana pakati kufamba nekufura kwedanga renyati kunonyanyosarudzwa kana kudhisaidwa nenyati hadzi dziya dzati kurei dzave kuziva makura, nzvimbo nedirection yekufamba nayo. Nyati dzine dambudziko rekurwisanawo nevanhu kunyanya nzvimbo dzadzinoraramira idzo dzinodero dzakaganhurana neminda yevanhu nekuti nyati dzinodya zvirimwa. Nyati dzinotyirwawo zvakanyanya mukupararira nekufambisa chirwere chered water nechefoot and mouth kumombe nezvipfuyo mumisha.